Abuja, put yourself on my shoes. Put yourself in my shoes. Poor man pikin go say na rain boot, na lie. Na Balenciaga. Baba, this papi na useless person o. For Instagram, he tell us say na Empress be your mama. e reach money matter you carry your real mother come out no trust man o small comedy wey we dey do you carry native doctor carry mami water from benin carry smoke full this full place omo abuja muna clap for me na e no easy omo i came all the way from lagos Dust wan kill us. Tinubu carry everything come this Abuja. Lagos now don Tinubu. Everything don cost. Even ayam that ayam sef, we no fit buy yam now. The thing eh, my mother flash me, I flash am back now. Na boy you born me, no be you carry me come this life. Omo, this one no dey work again o.

Papi gather us here, carry cigar. E papa dey watch and smoke cigar for the first time. Where's your father? He's an irresponsible father. My father go watch me carry cigar. I, I, is, am I mad? Where the father? No be mate be president. Papi suppose be Seyi Bo- eh, eh, Seyi Tinubu. Look at what you, you and your father dey disgrace una sef. dey perform for skywise sheyi vodi den una family nothing dey this papi too get for mouth o last year he carry him mama this year he papa next year he go carry one widow for their family he just last you be fool o guy see show wey we come since yesterday your father my father no hoe If no be my father wey no funny, all of us for dey do comedies na. For dey perform, you dey perform. See time wey you dey call me. Young boy like me, when old people suppose dey sleep, and you people suppose to be outside. No be una mates keep us for this condition. What what uh, every small thing they will say what an elder see sitting down. Waiting elder see what we will never see. Since seven years when I graduate from school, even for church, they know they take workers again. Everywhere run full. See Belumi, na lawyer, na politician, na pastor, he dey manage Moses Bliss. Only him o. Oh. Skywise dey get barbing saloon, he dey sell car, he dey fight with Tonto Dike, everything. He. I'm a graduate, oh. Don't feel bad for me. Second class lower, innit? Baba, who get two and never get work, na me go come get. Ha! I see my God. Who be like, Baba bring am. As you no fit do anything, assist. I see my classmate for area one. Baba na joke I do. I carry this money, squander am. People wey buy house for Lagos, they don fall the house. No invest in any house, chop your money. Nothing dey this life. This Nigeria go end on Tuesday by two. Omo, The level the show dey now, if I talk your secret, no vex. Me, I'm not happy. See my premium, that idiot wey dey collect big brother girls money, sleep with me and put him big brother, see am there, he dey hide. If you think say life hard for you, do you know that Speed Darlington lawyer no dey sleep? Any small thing they don arrest him, but now they even arrest him and him lawyer now. Guy, this country don finish o. Tinubu wey dey shout is my turn dey give am now e don dey turn around. E dey rule the country online e dey write Seyi ma come back Seyi say no dey there o dey dey vex o. You go come say make dey play na gonna take it easy on my hater na gonna na gonna na gonna are we not supposed to be sleeping. nothing dey work everywhere odogu bitter they don even carry am dey come show make we just dey fok if you say you wan even fok light no dey true everywhere before you rent house for lagos now check nepa bill history I go rent house last week. As I enter, I dey owe nine million, nine million. I, I get bakery. I don't know who stay there, come out. People just they use light anyhow. You go carry care before you go on AC. Card don't finish.

Agbara say you come pick this money. Na senior you senior me, you no fit send me message. Baba, you be woman, I be woman. No rush me.

No allow anybody pressure you, even Davido dey owe, OBO. Who believe say for this life, Bansa go become celebrity? Look at very dark man. Now they advise us, but you no get nyash, they advise us, we dey lis ten. Are you mad? Very dark man, dey wear dark singlet for this dark economy. Nigeria even get economy. We are surviving.

cost of living cost of sexual intercourse nothing ah the only thing wey dey work for this nigeria everybody wan sleep with each other you go just upload girl for whatsapp the next question wey you go hear you know this girl and you now you go come ask the person who be the girl no go ask dem that kind question o maybe the girl dey tell you say i no used to sleep out the person wey ask you go say ah this girl wey be say if you invite her you no dey gree go na so the life dey the best people to date now na single mothers if work no dey food go dey ha success you don dey single mother but if you dey dey single mother make sure say the son no senior you o because if you and the mama get problem the son go call you come parlour sit you down you no know whether you go call am son or sir

the thing eh this abuja i wanna appreciate abuja abuja una dey try na appreciate abuja for lagos na i wan get tip my polo use am go do tiktok ayayayayayayaya ha they dey tip polo for lagos i come do polo i write adu mama do you have anything i can change it to take One girl wear the Atu mama, she no know, she's a go do TikTok. She dey dance, people dey comment, oh, accept my condolence. Baba! Oyibo, you are enjoying the show. Enjoy it now. Una no gree give me visa. Ingrate. Did you use passport to enter here? No. But to enter your country, they find passport. On judgment day, all of us hell fire. if I see any white man for hell, we go fight. Because to enter our country, the way that they, I don't even know whether they, they use passport, they enter Nigeria. But Brisky, we want escape, same they cash out. For the first time, but Big say, I be man now, I be man. God, this country, nobody, hmm. everybody everybody dey owe if you no dey owe country dey owe for you for the first time agbarans dey no come he send him wife na cwo meeting we dey do for ya tell your husband i was expecting to see him so na you na you he send so i'm joining anything you know if everybody for this country now na woman the country don fuck all of us

First lady just dey look me if I kill you. Guy, transcom hitting. Una go warn una go warn una waiters o. Oh. Those boys dey dey misbehave o. Oh. I just dey with one guy there. I no know say na waiter. Oh. The guy just meet me. Are you not Monica? I say, yeah. It's a very funny comedian. You're natural.

Abeg, bring four cousin for me. I no know say na waiter I dey explain my show give. and listen to me women listen to me if una dey do tiktok no be every challenge dey dey do now

I go get money but I no go argue with anybody. For this country wey argument full. Now I come ask am say wetin I go do? He say make I bring five virgin for Wuse too. How? Na there the argument start. My time don finish. Ladies and gentlemen, good night. Bring am, Oga, bring am. No do like INEC, bring my vote. Ladies and gentlemen, my name is MC Monica. Money is not the problem, just that I no get. Yeah, if I get, I dey give. I'm a graduate. I didn't plan to do this work. By now, I suppose they sleep now. Now, doctor body I get. I suppose the hospital they say if you don't deposit, I'm not going to touch her. But look at where life keep me. God. Now when you go right jump, now you go no say, when you no meet up cut off mark, you go no say you get some kind courses where you no know. Go they shout, when I grow up, I want to be a doctor. as you write jam you get 120 na you go come dey call people please which course 120 fit do aba no beg me o i go perform two years here joke dey yes go and sit down so i went to school yes i went to school success girl just dey your room dey go na why you dey happy gan gan you go to the room you no dey last so you dey wait make e reach five o'clock make you dey tell the girl say i'm very stressed i'm very stressed man wey no fit deliver dey can explain for that show baby for that show baby dey give me shivita no be shivita you no dey last you no dey last so i went to school i studied fine and applied art Fine boy like me. I left there with second class lower. Chee! If he easy, make they run now. Yeah, no be to go school, work day. They go to tell you, say, get two streams of income. You go to find the second one, the first one, you go lose them. Any stream wey you dey, dey there o. The only stream wey dey this Nigeria na stream of joy. What God cannot do. That na if you get data o. That's the thing. So I read fine and applied art. Fine and applied art is not the only course where they come with compliments. People know they buy artwork. How many of you get artwork for your house? Una know they encourage art. Baba, you get artwork for your house. Rugged you in Jesus' name. you go drop person finish as i drop pelu no dey knack mic for me the girl wey dey paint am i no give am money you go paint finish mama go tell you say minus artwork you get yansh o you never even know this man abuja men eh very horny

So you be assistant. Now I dey hail you. Onana. Omo, I follow my guy go deny belle yesterday for Port Harcourt. Baba, no be joke o. Empress,

because graduate no get head for this country our president no get e no get who be that no be the same school we go which course did you study what did you graduate with

Nnamdi Kanu must be released. Man, but all the hotel dey full on Monday for East. Nnamdi Kanu dey hotel. They must release Nnamdi Kanu and you wan release. Baba, we need to gather hands, search for our president. Things are getting expensive. No fuel to fuel my passion again. They just dey do photo shoot for Aso Rock.

Pass Kaduna road make dem kidnap you na. As they kidnap you, they call your family say your ransom na ten million say give them the phone. Nigeria we hate thee, our own. Guy, Papi you never see anything o. abeg na abeg abeg abeg hustle and bustle don dey call skills dey backstage sound boy dey backstage gandoki dey abeg abeg If alcohol no good for your system, leave am o. My neighbor drink finish, call our landlord say our house rent too cheap. E burial na on Tuesday by four. We gather kill him, no evidence. They no know who kill am. That's group murder. That's what we call suffocation. Na so they kill Mohbad. No be everything you go use joke now. For my family now, no breadwinner. Anybody wey carry something come back, na your tenor be that. Enjoy am. Abeg, carry your show go. I don go meet my. Please put your hands together for Money, money, talking Monica. about me while I'm making money. DJ, hold on, hold on. Monica, Monica, take. You're my brother for life. You know, I got you. You're my brother.